ha khensa ku va mpfulele channel ya matimba ya mani wa mali youtube channel kumbe mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel leti rin'wana um ku na mhaka leyi ya ku loko hi ya masirheni a ku pfuxeleni ka vafi or hi ya ku hlakuleni or hi ya ku cheleni ka fole or hi ya ku hlambiseni ka tombstone. or ka maxaka lama nga lova ma hina a swi ya hi swiyimo swo karhi van'wani va vekerini van'wani a va vekelani leswiya i part ya vutomi mi nga ti voni nandzu n'wina mo ka mi nga vekelani Xikwembu xa swi tiva ku why ka rin'wani ra masiku swi ta lungha loko mo khongela mi kombela matimba ka Xikwembu xi mi endla ku mi kuma mali mi ya vekela varhandziwa va n'wina swilo swi ta lungha loko ku yiwa ndhawu liya nampundzu A ni loko hi ya ku hlakuleni or ya ku clean-eni or ya ku pfuxeleni hi ya ka ha ri mixo hi ku ma between five and nine swi ya hi ku i xixika kumbe i ximumu na na namadyambu leti between five and seven loko hi ya ndhawu liya ya vanhu va ka hina the most nampundzu a ku hlambiwi loko mi ya masirheni. mi ya ku pfuxeleni xa n'wina i ku hlamba nomu ntsena i ku hlamba nomu ntsena hi mi hlamba nomu mi u basa sweswi ku nga na swi swa swa ti swa swa swa masiku lama swa swi voni i fika i yima xivoni i languta ku okay a ni na swixalu na i ti susa swixalu na lomu non'wini mi famba mi ya mi ya pfuxela vafi. hi ku a ni loko mi ya le mi ya mi ya pfuxela vafi van'wanyana hi ya ku kombeleni ka swilo swo karhi van'wanyani hi na ti-problem to karhi because vafi va twa because ku na un'wana a nga ni vutisa xivutiso a ku vafi va twa na vafi va twa vana va mhani mi nga zangi mi xisiwi na hi munhu na wun'we vafi loko i ya ka vona i fika i kombela xilo va ku twa va ku yingisela vafi. a swi na ku i ximfumo or xisiwana vafi va ka n'wina va ku yingisela loko i lava xilo se loko i ya le i nga hlambangi it means va ta twa nuhelo luya wa wena un'wana u ta ni vutisa ku va wu twa njhani nuhelo wa mina loko u ri munhu nkulukumba i tiva ku i tiva xintu ne i ta ni twisisa. va ta twa nuhe luwa wa wena va ta twa voice liya ya wena loko u kha i vulavula laha va ta vona ndzhuti wa wena laya loko u ri laha ndzeni ka mahlweni ya sirha sorry emahlweni ka sirha ra vona or yime ka sirha ra vona i kha i kombela sweswi leswi u kombelaka swona kumbe i kha i ta ku va pfuxeleni se leswiya swi endlela swi endlela ku va kota ku ku yingisela va kota ku ku twa va kota ku swi twa hi voice ku loyiwani i manimani. na loko va twa risema lera ra wena ku wena hi wena mani mani because loko wo ya ehlambini mi tole ti-roll on te ta masiku lamawani ti kuma ku ti-roll on ya kona hi leyo na loko i i khandziya thekisi i chika yi sala yi twala wena wa ha fambile vona vo to twa risema lera ra roll on ntsena. ma ni twisisa se a hi ti dyondziseni ku loko hi ya ndhawu liya hi ya hi nga hlambangi hi ta hlamba loko hi vuya loko hi vuya ku pfuxeleni nkava fi na swi twa un'wana i ta vilela a ku he va ta ku he ni na risema yini yini laha ni vulavula hi loko i ya ku pfuxeleni ka vafi va ka n'wina a ni hi vulavuli hi ku ya nkosini loko mi ya nkosini a hi problem mi nga hlamba i tola na ti-roll on tetiya mi ti tolaka i mbala no tlula vinyi va va va va va va nkosi. or vana va mufi or maxaka ya mufi hinkwavo leswi a hi problem mara loko ya ku pfuxeleni please a hi ti dyondzise ku loko hi ya ka masirheni vanhu va ka hina hi nga hlambi hi hlamba nomo ntsena dankie.